Dyna fydd ore, rhag ofn i ryw wybodaeth arall gyrraedd tra byddwch chi, cytunodd Tryfan, teimlo'n ddigon balch o'r cyfle i bensiynnu tipyn uwch ben y rhes o gwestiynau a godwyd gan ddigwyddiadau'r diwrnod cynt. Roedd ail ymddangosiad y gama wedi tair neu bedair blynedd o ddistawrwydd ynddo'i hunain yn gryn ddryswch iddo. Ai'r un oedd hwn, ac ai dyn oedd yntau'n dynes? Oni allai merch fod yn bennaeth i gwmni oddi hirod yn arbennig gan na wyddai'r un aelod o'r gang pwy oedd yn ei rheoli? Er y gallai dyn fod wedi chistrellu persawr merch yn y swyddfa, ac er y gellid bod wedi rhoi'r chwerthin ar y tâp cyn dod ag ef yno, prin y buasai plismon wedi methu adnabod corff benywaidd wrth iddo afael amdano. Tybed mai gwraig Dominws Gama oedd hon? Yr oedd yn eithaf posib mai gŵr priod cyfrifol a pharchus oedd y cnaf i bob golwg, ac mai barchusrwydd oedd ei orchudd sicraf. Ond dyn neu ddynes yr oedd yn ennill y blaen ar y ditectif a hynny oedd yn ei gorddi. Fe gafodd afael ar Samuel Pearse o'i flaen, yr oedd hynny'n siŵr, os gellid credu'r nodir ar gefen Elen. Ond pam ei gipio o'r ysbyty heno? Ai am na chafodd yr hyn a geisiai ganddo yn y bwthyn? Ond a fuasai'r gamau wedi ei adael yn y bwthyn pe bai heb gael ohono yr hyn oedd yn ei ofn? Go brin, tybiai Tryfan. Os felly, pam ei gipio o'r ysbyty? Ai rhag i Samuel Pierce ddweud wrth rywun arall? Petai'r gamau am dawelu'r dyn am byth, fe fuasai wedi gwneyd hynny yn y bwthyn, cyn gynteg ag y cafodd ef ei hun wybod yr hyn oedd arno eisiau. Nid y gamau felly a'u cipiodd o'r sbyty, roedd rhywun heb law hwy ei dai ar ol llyged yr haul, a dyna a wneyd y dyrys yn fwy o ddryswch fyth. Tra'n dyfalu'n ofer felly, daeth y Rhingyll i ddweud fod yr Arolygwr Morris wedi derbyn gair oddi wrth un o'r bechgyn ar y prawf ei bod wedi dod o hyd i gar ambiwlans wedi ei adael ar y comin rhwng Treforys a Phlas Mardd. Wedi rhoi'r ffôn yng ngofal y Rhingyll, prysurodd Tryfan i'r fan. Fe adnabu'r car ar unwaith fel yr un a wibiodd heibio iddo ar y draffordd, ond ei fod rŵan yn cario arwydd ambiwlans yn lle un yr heddlu. Gwyliodd ymchwilwyr yr heddlu yn mynd drosto'n fanwl, gan dynnu lluniau a chwilio am olion bysedd. Unig ddiddordeb Tryfan yn yr ymchwil oedd gweld a oedd yno ryw neges wawdlyd oddi wrth y gama. Gan nad oedd gan yr heddlu yn eu holl ffeiliau gymaint ag ôl un bys o eiddo'r archdroseddwr, ofer oedd eu hymchwil yma, Oedd ynddo fe nodyn o ryw fath? gofynnodd i Morris. Pan ddywedodd hwnnw nad oedden nhw ddim wedi dod ar draws un hyd hynny, fe wyddai Gary nad oedd un wedi ei adael. Fe fuasai'r cnaf wedi adael mewn lle na ellid peidio a'i weld. Wrth hynny, fe wyddai nad Dominws Gama a gipio Samuel Pearse o'i wely yn yr ysbyty, roedd rhywun arall a'i fys yn y Brewes. Pwy oedd y trydydd hwnnw? Pam ddeuai'r bore fe ffonio i gartre Elen a threfn i Alec fynd â hi a'i mam i rywle diogel a gadael nhw yno tra deuai ef at Tryfan i ryfel ar ddau ffrynt, rhyngddyn nhw'n dau, fe geir buddugoliaeth. O'r tade pererin! Alec, di hina! Ti'n clywed, grwt? Di hina, yr unwaith! Roedd Elen wedi hanner deffro ers munud neu ddau ac wedi gorwedd yn syllu ar do'r car. I adael i'w meddwl ddal gafael ar y dydd o'r mis. Clywodd anadlu dwfn Alec a throdd i edrych arno'n gorwedd wrth ei ochr. Llifodd digwyddiadau'r diwrnod cynt i'w chof a pheri iddo neidio i'w heistedd. Deliodd ei hun rhag rhoi sgrech o ddychryn, yn lle bod yng nghanol cae ymhlith defaid hamddenol a gwartheg clên fel y disgwyliai, roedd y car wedi sefyll efo'n ychydig droedfeddi i ymyl dyfnder enbyd I lawr yn y gwaelodion yr oedd llyn a'i ddyfroedd du llonydd fel petai'n aros yn amyneddgar amdanyn nhw. Am foment yr oedd wedi ei pharlysu gan arswyd, ofn symud rhag i'r cyffro lleiaf beri i'r car llithro'n nes i'r dibyn. Galwodd eto ar Alec a daliodd ei hanadl wrth i hwnnw droi'n anesmwyth a siglo'r cerbyd. Alec! Plîs gwboi, agor dy lygaid ti! I ti weld ble'r ydyn ni! Fe agorodd ei lyged i edrych arni hi. Braidd fod yr hyn a welodd yn ei foddhau. Rhoddodd wên annwyl iddi. Sut wyt ti, siwgwr lwmpen? gofynnodd. Paid ag edrych arna i! Drychwys i lawr myna! Corodd yntau i'w eistedd. Edrychodd, rhwbeth ei lyged ac edrych eilwedd. Huw, Jones Ned! Be ydi o, dwed? Hen dwll chwarel wedi boddi, e? Chwarel? Ffatri gwneud inc, wedwn i. Welais i, welais i ddim dŵr mor ddu mewn unrhyw lyn eriôd, meddai'r eneth. Mi awn ni om am y munud, meddai Alec, ond gad i mi astwytho tipyn ar y Kamala 'ma, neu mi, mi fyddan ni wedi cloi am y diwrnod. Petai hi ddim ond yn gwybod, roedd y llencyn mor awyddus a hithau i symud o'r fan, wrth chwilio am le i guddio olwg car y gar, y Gama, yn ei anwybodeth, roedd wedi dod i'r llencyn amlycaf yn y cwmpasoedd i gyd. Gore po gyntaf a raen nhw oddi yno cyn iddi ddyddion iawn. Ond nid oedd wiw iddo ddangos gormod o frys i Elen rhag iddi fynd yn amheus, a dychryn eto. Camodd allan o'r car ac ymestynodd ei freichiau fel petai'n paratoi i fynd trwy ymarferiadau dyddiol. Daeth Elen allan ac edrych o'i chwmpas ar y wlad eang, anwastad. Ond gan gadw'u golwg oddi ar y llyn du oedd yn union o danyn nhw. Gad dy gamocs, mae'n o'r lan fan'na! meddai. Chdi sydd ddim wedi arfer codi'n fore fel hyn! Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod braf arall, cysurodd yntau hi, gan gerdded at y diben. Dere nôl o fan'na, grwt! Rhybudd hedd Elen a braw yn ei llais, ond ymlaen yr ath y llanc, a phen luniodd o'r flaen y clogwyn i edrych i lawr i'r dyfnder. Rhoddodd calon yr eneth naid. Dere nôl, bychan! galwodd. Pe taset ti'n cwmpo dros yr ymyl 'na! Byddai stumog yn troi wrth iddi feddwl am y fath beth, ond rhedeg ato i'w dynnu nôl a wnaeth hi. Gwenodd ynte. Fe wyddai i'r dim sut i'w chael hi i wneud yr hyn a fynnai ef, heb ofyn iddi. Mae'n berffaith saff yma wsti, meddai. Taset ti'n eistedd ar y gefn fy nghoesau i, mi allwn i 'mestyn allan i gael gweld dros yr hen graig 'na sy'n bolio. Mentrodd Elen daflu golwg dros y dibyn a dechreuodd ei phen droi. Caeodd ei llygad yn dynn, ond daliai i weld y dŵr du lawr yn y gwaelod a'r creigiau ysgarthrog ar y ar y lan bellaf. Brysia! Cydia fy nghoesau! cafodd Alec, gan llyncu llond ei cheg o boeri, gafaelodd yn ei goesau gan roi ei holl bwysau ar ei breichiau. Teimlai ei wyn ei ei wynau'n chwyddo o dan ei bysedd wrth iddo ymestyn dros y dibyn. Tawn i'n smecs, mae'r plas yn union o danon ni, ar lan y llyn. Bron a ddwedwn ni ei fod o wedi godi ar y dŵr. Tyn fy ngôs i'n ôl, i ti gael dŵad yma i weld o, Elen, yr elec yn gyffro i gyd. Fi'n gorwedd dros y dwndwn fel 'na. Beth yn oes oesoedd, Alec bach? Mae'n rhaid ei bod hi wedi llacio ei gafael arno wrth brotestio felly, daeth crys sydyn a thynhaodd ei ewynau. Dal, hogan, dal, ym nghoesau y dwitsen, nid ym fy nrowsus i! A'i chalon yn ei chorn gwddf, gwasgodd ei breichiau am ei waelodion, a'i dynnu nerth ei hesgyrn. Rhoddodd yntau dro gyda hi, a chrafangu ar y gwair, nes cael ei hun wrth ei hochr. Argol Ganan! meddai, a'i lygad yn llond ei ben. Bachan! Wyt ti wedi mynd yn wyn? meddai Elen. Mi faset ti'n winach tase ti wedi cael dy hun efo dim ond trowsus gwag yn dy ddwylo a finnau'n plymio trwy'r awydd i do'r plas 'na. Gad i ni fynd o 'ma wir! Edrychodd yr eneth yn syrn arno, fel pe na bai hi erioed wedi ei weld o'r blaen. Alec, meddai, fe gest ti lon bola ofon y tro 'na, ond yfe? Llon fy mol o wacter! Dyna i ti be' sy gen i 'wan. Tyrd! Mi awn ni chwilio'n frecwast, lle bynnag y cawn ni westy a phobl wedi codi ynddo fo. Yn y tenor bore, bachan os does neb arall mor dwp a ti a fi, fe alli di ddeud hynny ar ddwywaith, Pishyn, atebodd yntau, gan blygu bron i'w orwedd. Cadw i lawr, mae yna rywun yn croesi'r llyn mewn cwch. Beth? Bad ar y llyn? Rwy'n mynd i moyn y gwydre o'r car. Ar dy bedwar, cofia, rhaid iddo fod o weld di. Ar ei phedwar yr aeth hi, gan adael Aled i sbecian dros y diben ar yr wyfwr unig, yn tynnu'n hamddenol ar draws y llyn tywyll. Daeth Elen yn ôl â'r gwydrau. Beth yw e? Rhywun yn bysgota, ife? gofynnodd. Mi gawn weld be' mae o'n 'neud 'wan, tybiodd Alec, gan godi'r gwydrau at ei lygad, a'i troi ar y cwch. Wel? holodd hithau, wedi aros am ennyd. Hi ydi'r fo, acw, meddai Llanc. Menyw eto? meddai hithe. Sgwn i taw hi oedd yn chwerthin ar y tâp. Ac yn drewi'r swyddfa efo'i sent, ychwanegodd Alec gan ddal i syllu. Rho cewc fach i fi, cyn iddi hi fynd o'n golwg ni tu ôl i'r graig, Co, gofynnodd. Estynnodd y gwydra iddi gan ddal i syllu a'i lygaid noeth i'r gornel bellaf. Roedd y cwch yn diflannu tu ôl i'r piler uchel o graig pan roddodd Ddelen y gwydrau arni. Ib dy radd di nawr? Fedri ddim mynd ymhell a hithen y gongl acw, Meddai Alec. Da i edrych. Mi fydd e'n ei hôl mewn munud. Ond ddaeth hi ddim. Nac mewn pum munud chwaith. Blinodd Alec aros rhagor. Roedd eisiau ymadael â'r llecyn amlwg yma ac roedd hefyd eisiau cyrraedd ffôn er mwyn rhoi gwybod i Gary yn ble roedden nhw, a dweud wrtho fod y bwgan mawr ei hun hefyd yn yr ardal. Beth all hi fod yn wneud? gofynnodd Elen ar ôl ysbaid dda o aros. Pysgota, mae'n debyg, dyweddante. er ei fod yn siŵr nad dyna'r esboniad gwir, gad i ni fynd i rywle i chwilio am damed. Caban ffôn welson nhw'n gyntaf, ond yr oedd hwnnw o flaen tafarn fach ar groesffordd. Dos di i'r cefn i weld a ydyn nhw wedi codi, meddai Alec. Maen nhw'n fwy tebyg o dosturio wrth hogan fach eiddil nag wrth rywun fel fi. Mi geisiau inne gael gafael ar Gary ar y ffôn 'ma. Fel y digwyddodd, bu dim raid iddyn nhw ymbil dim am frecwast, Gyda'u bod nhw allan o'r car, daeth res o wartheg heibio'r talced o gefn y dafarn, gan droedio'n bwyllog, heb gymryd sylw ohonyn nhw na'r car dieithr. Fe'i dilynwyd gan fachgen tua deunaw oed, mewn dillad oedd mor garpiog a rhai bwgan brain. Pan welodd hwnnw'r Maserati, fe safodd yn stond, fel petai rhywun wedi dal pistol wrth ei ben. Jiw, jiw! meddai gan ddynesu ato ar flaenau draed, a cherdded o'i amgylch gyda pharchedig ofn. Ti'n lico fo? gofynnodd Alec. Jiw, jiw. Dyma beth yw car, meddai. Chi sy, chi sy pia fe, ife? Ie, tybed Elen. Chi sy pia'r da, da cwfyd, ife? Ie, meddai gan ddal i rythu ar y Maserati. Ydyn nhw'n gwybod lle i fynd? Oedd wedyn. Fe ddylen, maen nhw'n gwneud y trip bob dydd, nos a bore. O siwn heblaw chdi wedi codi, gofynnodd Alec wrtho. Dad ci yn y beudy a mam yn y tŷ'n gwneud brecwast, dywedodd Ynte. Faint wnai ffe? Wnai ffe gant? Mi wneith hynny yn y drydedd, atebodd Alec, a gwneud llygad ar Elen i fynd i'r tŷ. Neidia i mewn, mi awn ni ar ôl y gwartheg cŵ. Jiw, jiw, meddai, sefwch nes mod i'n rhoi cot dros y dillad brwnt 'ma. Rhedodd yn ei ôl heibio'r talcen. Ar dy feic, Elin, gofyn iddo am frecwast, meddai Alec, a mynd i'r car. Pan ddychwelodd y bachgen, yr oedd yn gwisgo cot neilon las a phâr o sgidiau glân am ei draed. Mae Mam yn dweud y bydd brecwast yn barod ymhen hanner awr, meddai, gyda gwên braf. Iawn, meddai Alec, gyda gwên llawn mor llydan wrth feddwl am am y wybodaeth am yr ardal y medrai odro o ben y llall mewn hanner awr o yrru o gwmpas. Fe gafodd stôr hefyd. Wrth fynd heibio, gwelodd y plas wrth fôn y graig ond nid y llyn. Cyllid hwnnw o olwg y ffordd gan y creigiau ar lan agosaf. Rhaid siarad am rinweddau gwahanol foduron rasio a disgleirdeb ei gyrwyr. Cafodd wybod mai arlunwyr oedd y pâr a drigai ym Mhlas Gwener, a'i bod yn cadw o hyd braich oddi wrth bawb. Fe ddywedaid, ddwedid yn y cylch fod rhyw Saeson unwaith wedi eu herio trwy roi bad rhwber ar y llyn a bod gŵr y plas wedi rhoi bwled trwy'r cwch a gadael iddyn nhw nofio gore medrwn nhw i'r lan. Pa gar maen nhw'n ei gadw? holodd Alec. Volvo mawr, atebodd y bachgen. Roeddwn i'n meddwl hwyrach y basen nhw'n cadw Lagonda neu rywbeth felly, awgrymodd y Prenticed Dditectif i weld a gai ryw ymateb, ond ofer fu bysgota yn y cyfeiriad hwnnw. Ta waeth, Wedi cyrraedd yn ôl i'r dafarn, cafodd Elen wedi'i sefydlu ei hun yn y gegin fel un o'r teulu. Fe gafodd y ddau frecwast cartrefol a digonol ac fe gafodd Alec ddefnyddio ffôn y dafarn yn hytrach nag un y caban i geisio cael gafael ar y ffrind yn Abertawe. Wedi methu yn yr ysbyty, daeth o hyd iddo ym mhencadlys yr heddlu, ar fin mynd i'r i'r canteen i'w frecwast. Wedi cyfnewid newyddion yn frysiog, fe setlwyd ryngddynt fod Gary Tryfan yn dod i Geredigion at y ddau arall gan nad oedd dim y gallai ef ei wneud yn Abertawe na allai'r polis ei wneud yn rwyddach ac yn fwy effeithiol. Cadw olwg ar y lle, ond cadw dy hunan o'u golwg nhw, a bendith i ti. Gofala wna wneud i ddim byd hurt cyn i mi gyrraedd, siarjiodd Gary. Ok, was. Mi adawa i'r pethau hurt i gyd i ti gael eu wneud nhw. oedd gair diwethaf y llanc.